a ku ve na ku vonakala ku vonakala ku ve kona ivi hinkwaswo swi va kona na mixeweta nhlokomhaka yi ri xana mpfumawulo wu fambisa ku yini hi magandlati ya moya eka dyondzo leyi hundzeke hi boxe leswaku ku vonakala i mbewu eka hinkwaswo ku hlangana hi swivumbeko swo hambana ku humesa ntamu na swimaki Mpfumawulo i gandlati ra ku vonakala loko ku nga na rivilo ra mpimo wa le hansi. Nhlayo ya ku tivuyisela ka magandlati eka sekondi yi hungutiwile. Ku twisisa mhaka leyi a hi tekeni xikombiso xa tatana loyi a nga eka ndhambi wa dzumeri a huwelelaka en'wana loyi a nga eka bungeni. E rito ra yena ri ta rhalanganyiwa hi swirhangalanganyi swa ntumbuluko. wu ta pfuvapfuvana na mimpfumawulo leyi nga kona emoyeni wu ta helela hi ntamu hikuva wu va wu hangalaka na tindhawu hinkwato naswona loko u fika u ta fika endzhaku ka timinetse ta ntlhanu ku va nawu wa ntumbuluko wu nga pfumeli ku fambisa mpfumawulo eka mpfhuka wo fana na wolowo tatana u ta fanele ku khandziya xo famba ku ya eka bungeni a vulavula na n'wana Kambe e sayense tintlhari ta yona ti ku ku khandziya e mpfumawulo and xo famba wu suka eka ndhambi wu ya eka dzumeri swi tirha hi ndlela leyi hi na mpfumawulo lowu nga ka xivumbeko lexi ku ya ehenhla i ntlakuko ku ya ematlhelo kusuka ximatsini ku ya xineneni i nkarhi mpfumawulo lowu hi ndlela hi ku tirhisa A_M ku nga ntshikelelo wa ku tlakuka hi wu khandziyisa xo famba xo famba lexi xi fanekele xi va na rivilo. ku nga leri nga twiweki hi tindleve kumbe ku voniwa hi mahlo so hi nga wu hi nga ku kombisa hi ndlela leyi loko mi languta e malundza ya koho ya la ya le kusuhi na kusuhi malundza ya la ya le kule na kule so. Loko xo famba lexi khandziyiwile hi ta humesa e gandlati ra moya e gandlati ra moya loko ri huma ri nga huma hi xivumbeko lexi loko mi languta la. mi nga kuma e nchumu wun'we e gandlati leri ra moya wu kumeka eka rona e mpfumawulo hi lowu ma wu vona swa ringanana wu tshama ehenhla ka rona. so hikwalaho vukhandziyisi byi nga va kona na na xo famba loko mi languta malundza lama ya le kusuhi na kusuhi so ku hume e gandlati ra moya hikuva xo famba xi khandziyisiwa or eka xo famba ku khandziya e mpfumawulo. hi leswi nga ko swi tale emasunguleni so loko hi ya emahlweni lani hi ta languta ku loko gandlati lera moya ri fikile la ri yaku ko ri ta va ri ri hi ndlela leyi. i gandlati ra moya leri hi nga ri vitanaka am ku fikeni ka rona gandlati leri ku ta tirhisa vuhundzuluxi mara a ka ha ri hi ku ku chicha na ku loko ku ri ku swi khandziyisiwe hi A_M hi ta chicha hi A_M se eku chicheni ka hina eka transport transport ya hina ma yi tiva ku a yi famba hi xivumbeko lexi so i ku va hi. hi susa lexi eka lexi leswaku hi ta sala na mpfumawulo lowu a ku ri wona lowu a hi lave wona so loko mi languta mpfumawulo hi lo loko mi ta susa lexi la loko mi ta susa lexi lani ku ta va ku sale xona lexi ku nga mpfumawulo wa hina lowu ku nga wona wu nga ta fika eka muyingiseri a wu yingisela hi tindleve inkomu.